xewani hi ku amukerile nakambe eka xiphemu xa hina xa vumbirhi xa nongonoko wa hina wa phuphu

Namuntlha hi ku khomele yin'wana phuphu leyi ni nga na ku pfumela ku loko se hi heta nongonoko lowu hi ta va hi tiva to tala hi phuphu ya hina leyi i phuphu leyi nga ta endlela vitu hi ku ba leswi ya vengeri ku ba xibakele pharuka a ni tivi ku swi vula yini hi ta swi twa kwala hi ku nkulukumba loyi i un'wana loyi a nga teka rixaka leri a ri veka emepeni loko swi ta ka timhaka ta ku ba xibakele swi sungule kwihi ku tsakela ka ku a ku vanga hi yini naswona swi vula yini ku va mubiwa xibakele ngopfungopfu ka vutomi bya wena bya siku rin'wana na rin'wana phuphu ya rixaka eka munghana lonene fm kwala u yi kumaka u ri ko ka swihangalasamahungu youtube ku nga va ku ri facebook eh, twitter instagram kwala u nga kota ku hi fikelela u ri ko hi khensini loku hlawule nongonoko lowu hlekani lowu siku leri hambi madyambu sweswo sweswo a hi amukeli phuphu ya hina namuntlha vito ra yona i isaac hlatswayo hlatswayo ayi but mi njhani hi pfukeli minjhani hi pfukile hi swona ni yo swi welawela ni ku phuphu ya hina i isaac hlatswayo ti yela ni amhakeni byela ni vayingiseri lava nga hi languta ku kahlekahle mavito ya n'win'we ma um Ni Isaac Nduma Hlatshwayo base kahle kahle home affairs hi vona va nga endla xihoxo va ku Nduma instead of Duma oh Isaac Duma so va ku Isaac Nduma so va ni tiva hi Nduma because hi rona leri nga pasini a xikolweni na lava van'wana va vonaka I_D ya mina va ni vitanisa swesweswi hi leri nga xiswona loko ma ha vulavula hi pasi kahle kahle n'wi n'wi wa rini e-e hambi mi nga yi byeli malembe ni vona tin'hweti ta n'wi ti nga fani la um ni wa ti-ten ta november i i siku leri ni ri tlangelaka swinene na vatswari va ri tlangelaka um na vamakwenu na vana va tlangela rona siku relero mm. kambe leriya ra ti-four ta october lexi nga endla ri va na ndhuma swinene eh loko ni ya va ya ka huma first va ni tekisa pasi ra me ro sungula hi ri vuyi hi date leyi na ti fourth october so ni discover no a yona date of birth ya mina um swi tekile nkarhi wa ku hlaya swinene malembe ku ri ni kota ku ri ni hundzuluxa kumbe ku susa date of birth leyi nga ri ku yona na n'hweti mm. ku nghenisiwa leswi nga kona la leswi nga swona mm. ah, swi tekile malembe more than 50 oh, lero loko ku ri ku swi tekile malembe swi vula ku swi lunghisiwile ah, sweswiwani swi lunghisiwile ni ni date of birth leyi tirhisaka i think from 20 11 12 ni va kha ni tirhisa date of birth ya mina ku ri hi process leyiwani ku ri yi teki mali mo hlaya swinene because a ni nge swi sungula ku tirha loko ni ngeta ku cinca date of birth mali kha swi tsandza Oh, me ni lo swi tirhangi hi ku lexi ni nga xi khoma lexi xi komba pasi ra n'wina nomboro ivi hala nkoveni xi komba date of birth leyi nga leyi nga tirhiki se ah. ku endleka yini la eh, a ku heteleleni a wu mafesi va yile va swi lulamisa so va vhela va dissolve a date of birth le a ID number leyi hinkwayo yi oh. nga ri a ya ri kona okay eh mara lexi nga sala sweswiwani i ku ri a ni ri a ndzhaku ka sweswo um leswi a ni va kha ni swi endla hinkwaswo ku na lava va update-aka ka ka internet um va nga ni consult-angi mehe ni nga swi tivi ku ri va update yini mm, njhani mm. xin'wana na xin'wana lexi nga xi nga kona hi mina va xi fikelisa kwala ka internet mm. so hikokwalaho lomu malangusa hansi ka vito ra mina ku na date of birth timbirhi eh. mara leyi nga rhanga mahlweni leyi nga ri yi nga tirhiki and id number ya kona yi nga tirhiki eh. hi vulavule ngopfu hi timhaka ta ta pasi na masiku ya ku tswariwa hlatswa yo mi huma kwe kaya a kaya nkava wa mina wu le a ka mudididi a lombat hi laha ni nga tswariwa koho ni dyondza xi sungula ku ya xikolweni ka subie kona a ti nyiko primary school kambe loko se ni fane ni ya a ka . Subie vatswari va kumeka tatana va kumeka va huma xitandi loko va huma xitandi va suka va yi ka tiko ra le kusuhani eXisasi Xisasi i tiko leri ni nga va ku vulavuriwa ngopfu hi rona ku ni huma kona kambe laha nkava wa mina wu nga koho laha kokwana wa mina va nga kona mfowethu wa mina va nga kona. u nga vulavuliki nchumu hi rona leri ri nga lombard ya leri nga lombard ivi loko mutswari ri wa laha lombard ivi ku va na lexisasi ivi n'we mi dyondza xikolo loko mi kha mi dyondza xikolo hina phela leswi hi mi tivisaka swona muntlha hi lava ku tiva ku swi sungule ku yile emasunguleni a hi tlheleleni ndzhaku loko ma ha ri n'wana wa xikolo a mi ri eh, munhu wa njhani kahle kahle swilo leswiwani swo rhandza hi rigombo i mhaka ya leyi nga sungula na na ha ri tsanana na ha ri tsanana a ni nge se ya exikolweni a ku kuleni ka mina vafuweti lava ni nga kula na vona a ni tshama lava nyimpi nyana a ka vona ni kurise sweswiyani mi kuma ku na vanghana va mina vo tala kumbe lava va ni rhandza ngopfu ku va ku ri vanhu lava kulukumba nyana ka mina hayi tintangha ta mina. Uh, mara loko se hi sukile ka mitititi ya isas hi nga ri swi lo fika swi nyanya kona because and hi nkarhi luwani um eh, loko ni ri ka sabi a ku va na nkarhi wa ku ri hi ta yima ku huma xikolo hi ta pfukana kwala xikarhi ya xikolo kwala ti-period ti-break break hi yimela xikolo lexa homu xikolo xi homu hi ya kulweni so hi leswi a swi fambisa hi swona sweswo na after school ku endla ku va na vafuthi lava ni nga kula na vona eh, ben mavuyangwa na obry mavuyangwa i vamakhelwani wa mina a va va ve va end up va nga swi tsakeli ngopfu ku va nga huwa na mina because a ni rhandza ngopfu kuba mm.
ivi ku rhandza loko u ri gombo swi fambe njhani na xikolo mi fike kun'wana mi ku e se na tshika swa swa ri xikolo ni la ku landzelela swa swa rigombo kumbe mi ndlise ku yini kona um eh, a ni tshikanga lexi nga humelela okay loko ni sukile bcause hi ta tsundzuka primary ya mina yo sungula i tinyiko primary a lombani mm. na sa B ku fika standard five ni swi endla a Merwe e primary school laha a ni nga endla standard six ya mina a a Xitlangoma high school eh ene ka gondzo rolero se a ni ri hala ka xibake a ri hala ka ka amateur boxing club ka makhoma amateur boxing club ka Malamulele so swi fambile kahle mara. high school vhele loko se ni va ni ri a ka a ka Mister Jim vhele a na ha zangi ni tikuma ni kha ni lava nyimpi exitarateni kumbe ku pfukana na van'wanyana cos se already se a ni nyikiwini milawu a ni leteriwini ku ri swi famba so na so loko u la ta va ka xiyimo xa so ndhuma Isaac Hlatshwayo jaha ri leri nga tswaleriwa a Lombard ka Mtititi kambe ri kulela a Xisasi a hi yeneni mahlweni eh loxi ri gombo hi roho ri le munhwini kambe ku na munhu loyi loko mi kha mi kula mi kha mi n'wi navela mi ku eyi mina loko no fana na luya hi ku ni tikomba ni ri na leswa ri gombo um mm.
a ku kuleni ka mina um tanihiloko a swi tikomba nyana ku ri ku na xibakele xikarhi hi ku loko yi tshamile yi langutisa thelevhixini a ni lava ngopfu xibakele ku nga va mhaka leyi nga endla yi susumeta tata wa mina ku ri va za va xava thelevhixini hi nkama lowu thelevhixini a ya ha kala ku ri ni nga koti ku ni ya emindyangwini ya vanhu ni lava ku vona xibakele because after bolo so ka un'wana na un'wana a lava ku vona xibakele kambe munhu loyi a nga a va a ni koka rinoko swinene loyi a rhumini ya mina a ku tele swithombe swa yena ni vekele ti-poster poster ta yena. Ah, i hosi ya mina i mfowethu i boti ya emakomba ndlela dinga nthovela ni kole khandra ndza yena na loko se eh ni nge se sungula ku ya ka mecha mara loko ni lwa xitaratini a ni ringeta ku encenyeta leswi a va swi endlise swona na ku kerha misisi na layina lwani mm-hmm. ya i munhu un'wanyana loyi a nga tlanga um ndima yi kulukumba swinene ka ku va ni fika laha ni nga fika kona exibakele mm-hmm. mm.
leswi swi vulaka ku loko n'we mi kha mi ya xitlhangoma mi ri muchudeni emiehleketweni ya n'wina a ku ri na dingani thovela loyi mi nge loko no fana na yena lembe rin'wana um swi ta swi ta hetelela swi swi ni tsakisa mina tanihi isaac tlhanzwa Ma vona hi hi minkarhi liya ni a ni ri a hi pfa hi vekela swifaniso swo lo khavhara tibuku a wu pfa wu va na swifaniso nyana swin'wana swa swa ngwenya ya mina kwalayani mara a ni kha ni nga rivali timhaka ta ta tibuku kambe yena a tshama a ri emiehleketweni swinene laha swi nga fikelela ka ka man'wani ku ve na mudyondzisi lwa va ku ri . i hlumeste hlungwani mm. a va vitana dangara mm. eh, eyi a va vitana dangara a va vitana i mihlovo
so a va vitana dangara eh, ku ri vito ro duvulela kwalani xikolo leri kha ri huma ka vana va xikolo mm. leri mina ni nga fika kwala high school va kha va vitaniwa hi rona mm. so hikuva eh, va lemuki ku ni ni se ni ngheni ka timhaka ta xibakele a wu ri ni endla ku ri loko ku va na study time wena u ta ya u ya jima na vanhu lava nga ta swi tsakela ku jima na vona kwala xikolweni a ende va swi endlile sweswo ya swi kokele rinoko ka van'wanyana machudeni kambe a va va nga na wona nhlohlotelo wa ku va nga ni landzela ku ya mahlweni ni fikela ka malamulelo na vona ma vona le ka malamulele loko mi va a match mi yena ma
Lexi nga ni fikisa le a ka Makhomo Amateur Boxing Gym ni tsundzuka ku na kokwani lava vo tala kwalani kaya vo Mtititi va va tiva a va ri sister Mashele a ka tliliniki ya khale ya le ka Mtititi . nsati wa malume wa wa, wa mhani mm. so hi kokwani ka mina mm. ka rin'wana ra masiku yi va kha hi vulavula ha no man kahle kahle ni lava xibakele va ku ende swi ta endla ku ri u tshiya ku ba vana ba vana mara lexi nga ta humelela ta tihlanganisa na baloyi hikuva eric ni dyondzile na yena xikolo na n'wi tiva ta vulavula na yena ene ntiyiso va swi endlile sweswo va fikile ka ka mr baloyi va vulavula na mr baloyi so lexi Mister Baloyi va nga xi endla va tini kaya va fika va nga ni kumi ekaya mina ni kolomo ku huhweni a ku ri after school so va ku ri ni kombela mi n'wi byela ku ri mundzuku Ringapeli a nga ta nga ejimini ka malamulele. hi laha gondzo ri nga sungula koho loko ni vulavula mhaka leyi loyi ni nga wu xisangi kwala ka vo ninety one kwele ndzhaku kwele a a mi famba njhani a xi kusuka xisasi ku ya ka manamana leku xo sungula patu leri a ri nga fambeki ku sukusela khale na khale ra janda river um mi n'wana wa xikolo hlatshwayo a ni ri hi nkarhi luwa wa kokwani tsan'wisi mapatu a ma hlakuriwa a ku ri na mabazi ni nga ku ri mina ni vi na nkateko hi ku a ku kuleni ka mina a ni zangi ni swela a ni swi tivi ku swela vatswari va vona ku ri mhaka ya kahle ku ri ni lava ku endla swa so ha impela mukhalabye va yi humesile mali va nyika mukhegula ku ta hamba a n'wi nyika a khandziya a ya kwini a ya jimini. hi leswi swi nga endla ku ni kota ku fikelela a jimini a ni ta khandziya bazi after school ni ya ka malamulele i nkulukumba hlatswayo lava hi nge le ku buleni na vona phuphu ya hina ya rixaka hi ka heta ka wena kwala u nga hi vona ri koho ka swihangalasamahungu eh, hinkwaswo swa munghana lonene fm a khensa swinene loko mi kha mi ya mahlweni eh, mi languta bulu leri ri ta hetelela ri mi pfuna ku mi kota ku tiva ku xana hikokwalaho ka yini yi ri phuphu eh, minkama yin'wana ni nga vona n'wana wa wehe kwala kaya Xitsanana Xitsanana i be munghana wa yena, i be lava va huwa na yena. Um u tivutisa ku hikokwalaho ka yini? Um kasi i mhaka ya ku hayi kho a wu fanele ku n'wi hlanganisa na vakulukumba Hlatshwayo va kota ku va va n'wi pfuna ku ya mahlweni kumbexana u na nyiko yo yoleya ya xibakele hi ndlela yo yoleyo mi va twile va kha va kombisa ku va fikise ku yini ku hetelela va tikuma va ri ka amateur gym leyi ri koho ka ka malamulele ku la u ta yisa mahlweni ku tsakela ka vona ka ku va mubi wa xibakele hi ndlela yeleyo vutomi bya n'we hlatswayo tanihi mubi wa xibakele byi sungule kwihi ni vula la ka ku loko se mi swi twisisa ku se mi fanele mi nghena ringini mi ba xibakele lexiwa um eh,
maholo a rhala a ra a la aka aka amecha lexi nga va xi ni susumeta swinene ku ri navela ku nghena lani a ringini ni lwa ni wina um loko ni ya eka Mister Baloyi a ni vona ku ri na tindlopfu to tala swinene na timendlele to tala swinene ivi ku va na mufana un'wana va ku i Willy Mabasa ni ya ka vu Willy ni kuma ku na timendlele to tala swinene na tindlopfu to tala swinene loko no man na mina na swi navela ku ni nga va na swilo leswi a ka hina siku rin'wana ku va na swilo leswiwani swi talisa hi ndlela leyiwani ni tsundzuka nyimpi yo sungula ha ni yi lwi kahle swinene. a ni fambile tiyindlu to hlaya swinene laha a swi nga olovanga ku ni nga hluliwa mara ni hluliwini aka ta mecha mara hayi ndlela yeleyo yo biha mm. eh, ndlela yo biha hi yihi
leswo u kuma eh, u va na tiyindlu to tala la ku nga tala ngopfu leti u nga lahlekeriwa hi tona ma vona ya leti ti nga ni lahlekela ni nga yisanga a ti ta ti xandla a ka ha mecha so mara kusuka kwalano na ku ya ka ti-olympics a ni swi navela ni nga ya ka ti-olympics mara ma na kha a tsandzeka ma na feyila mani eish laha mbilu a yi vava a ku tsandza yini um mi ta tsundzuka loko va u a ku ri na ti-qualifications hi nkarhi wa hina like na tournament to tala swinene ta ti va ti va kona ti ti zone six african games eh na ivi na ti-international eh championships ma vona ku ri hi laha a ku assesiwa kona kumbe ku hleliwa koho ku ri u le ka xiyimo xa kahle loko u humelela u nga va ka xiave ka xa kahle ku ri u nga ya mahlweni va yimela tiko ra wena swi tanyana mara mina a ni vanga na wena nkateko wolowo kambe loko se ni ta va ni khandziye xitepisi ni ya hala ka ti-professional laha ni nga thana professional hi 2000 um eh, nyimpi ya mina yo sungula um eh, loko na swi tsundzuka kahle a yi vi kona hi ti-fifteen ta ta february na kaizer mavuza laha a yi ri a pretoria teachers training college um eh, nyimpi liyani ku vulavula ntiyiso yi fiki yi hundzuluxa swo tala aka mavonelo ya mina xibakele eh, hambi ku ri ma exercise la mina kumbe majimelo ya mina ni winile hi first round ku ni nyimpi yo sungula mm. nyimpi yo sungula first round a a hi tlhelele nyana ndzhaku a ku langutiwe yini loko va ku sweswiwani mi va professional no eh, ku va na ti eh, trials oh. leti va ti conductaka va bsa mm. so hi nkarhi wa koho a ti ti-province leto tala um leti nga ka transval mm. a hi ya kwini a a jomakale mpela transval phela va lava hi nga ka vuswe a yi suka kwihi transval hi ku ka lava vantshwa va nga va kumanga va tiva va limpopo na eh, va yini um na pumalanga A yi ri wela Transvaal. kona north west a yi wela kona eh ni nga tsundzuki hi free state Mm. ya so hi laha a yi kuma ku va kha yi- yi va conducta ti-trials ka ndhawu ya one for ti-province letin'wana letiwani ma vona so from there eh, and le ka tiko kona ni vhele ni kuma nyimpi hi siku relero lo ni pasa trial namuntlha va va ku lo ni huma laha ringini laha ni- cause a ni ri- ti-trial ta kona ka bananiwa phela Eh. va lava ku vona ku u le ka xiyimo xa kahle u- u ya bala u ya bana na van'wana na o ni huma ringini a va ku ri ni pasile ni huma ringini va ku ri u ya kulweni wena vhiki leri taka wena he ene na yena mise loyiwani a ri ka trial Ah, okay. a trial na van'wanyana kwalaya Mm. eh wa ka mabuza emchangana Mm. eh sweswi wena a nga ha ri kwala afrika dzonga u tlhelele kaya nkarhi kwavo A- a mozambique emozambique okay ivi ivi ivi mi ku va nyimpi ya n'wina yo sungula n'wi- mi vhe mi n'wi onhela record ya yena ye record ya yo sungula nyimpi yo sungula i biwe hi, hi, hi first round a bohe njhani a ku ri Eh, yi vi yi vi eh, tko i yini tiki tko hi loko eh, mulawuli wa nyimpi a yi yimisa eh, u nga wanga ehansi and a nga hlayelanga i tko ku va kha ku ndleka yini hi lero u va a voni ku ri a wu le ka xiyimo xa kahle xo amukela swibakele leswi bohaka ya swona
leswo swo hoxeteriwa swi nga yimi Ah, ene nkarhi wolowo a ni ri eh, a ko va na nyanyuko wa ku ri ni lava ti-professional um a ku hoxahoxiwa ntsena mara xin'wana ma tiva ni nga mi byelaka xona xo hlamarisa ka nyimpi liyani um mali leyi ni nga yi lwela a ni lwela four hundred rand hayi hayi mi nga vileli swa mali tata hi ku xi koho xivutiso xa mali xi taku kambe a hi tlheleni la ka ku mi te ri nyimpi leyi yi endle ku mi vhe mi cinca kumbe mi va na mavonelo yo karhi hi timhaka ta xibakele na na ku ti ku ti lulamisela ku nyika hi ndlela yihi ma vona ina a ni swi vona ku ri mfowethu u le ku humeleleni caxious because a ndzhaka dingani ni ve se ni langutisa caxious because a caxious a humelela karhi yi jima swin'we um sometimes mina na yena a hi shera room eka vona hikuva kha ni tshama kule so and yendapi ya va na vuxaka bya kahle swinene mina na yena ekhalanga mm. hi va vafuwethu na swi ku fikela na sweswiwani na hambi sweswi va nga yi lwisa kwala ku fambeni ka karhi mm. vuxaka byi tami bya va bya ha ri kona so loko ni langusa kisha simba okay lowa mfo eh, u mbala kahle so eyi u fambe movha a u languteka a tshamisekile no kahle kahle eh, swi la na mina fane ni kopela leswinene a swi endlaka na mina ni kota ku swi endla ka lava yisela vanhu loko ni nga ta va kha ni va na vona eh, and ti-gym ta hina a ti ri kusuhani na kusuhani hikuva hi nkarhi wolowo cacious yena jima ka brand mission mina ni ri ka mene fernandes um hi le kusuhani na kusuhani jim ta hina and that's why hi nkarhi wa koho Vadzaberi va ri vambirhi a va tirha va kota va tirhisana ku hi pfunana hi jima ndhawu yo nkarhi wun'wanyani swi tanyana mm, mm. se ivi ku sukusela kwalano tinyimpi ti fambise ku ni lava ku hi famba hi gondzo rero ra ku laha ku languta ku hi leyi nyimpi yo sungula leyi mi nga faka mi mi yi lwa mi mi humelela hi t k o hi laha ka ku swibakelo a swo wa ku raha na, na ku a nga ha vika nkulukumba wa xikwembu a vutsa se ivi kusuka kwalano se n'we mi ya kwihi tinyimpi ti fambise kwihi mm,
ni lwi a carousel na misa yin'wana va ri mac nicolas kajire mac nicolas kajire wa le uganda kambe sa tsha a kumeka ra south africa hi nkarhi wa kona mm. nyimpi liya ni yi tsakisile swinene aka laha aka vahlaleri a yi ri kahle swinene
i ncini lexi endlaku yi va kahle hi leswi a yi bananisana xiswona a mi nga khomani a a ku lwiwa a ku lwiwa mpela a ku lwiwa mpela um ni tsundzuka ni vi ni huma na nghonghoma yikulu kumbe ku chayisana tinhloko mani eish a ni mi nghonghoma yikulu kuma ngopfu kambe yena a nyimpi a yi fikanga makumu um because u ve ku va na ku vaviseka ku karhi ka yena then referee a yi stopa eh a ni tiva ku ri yi vi e e TKO but eh vona va yi vonise va yi voni hi ndlela yin'wanyana mara ni vi ni kumeka ni winile a ba ba yi ba te yini loko va yi vona hi ndlela yin'wana no no TKO mina a fa yi ve ri i- a fa yi ve ri i TKO ni kumeke ni winile yi vi ya va TKO because TKO na KO swi i swilo swimbirhi swo hambana swi hambana yini K_O hi loko u biwa u nga ha ti hlamuleli referee kumbe mulawuri wa nyimpi a hlayela kusuka ka n'we ku fika ka khume kumbe a ka nhungu hikuva loko wo ze a fika ka nhungu ha so a nga kombeta ku ri wena se swi tsandzeni manjhe ya ene swi swa ma wena hi nkarhi luwani loko nyimpi yi hela a xikarhi ka mpfhuka a swi va na nhlohlotelo kumbe swi va na nhlohlotelo wo karhi aka aka muhluri mm.
isaac nduma hlantswayo hi hi bulaka na yena i phuphu ya hina tani hi rixaka Eh, eh, hi lava ku tiva ku tinyimpi swidlodlo ku na swidlodlo leswi hi nga vulaka ku xi nga va xi ri xa afrika-dzonga kumbe xa misava kumbe sweswo sweswo hi swihi swidlodlo leswi hi yehe tanihi munhu loyi wa xibakele a nga a nga hetelela va ka so ivi hi ta kota ku huma phela fanele hi n'wi tiva ku i munhu wa njhani wa sweka um wa handle ka xibakele wa tlanga bolo na ku endle mali na le xibakeleni i swin'wana swa leswi hi faneleke hi swi tiva um wehe hi nga kota ku yi hlalela eka siku ra namuntlha phuphu ya rixaka ya hina kwala ka munghana lona ne f m xana na wena vutomi lebyi nga le ku byi hanyeni byi ta hetelela byi ku endlile leswaku u va phuphuke ku tiva mani va lava nga ta sala vandla nongonoko lowu kwahalaya ka va 2090 va ta mi byela ku himpela mi phuphu kumbe a mi phuphuke kambe ke a hi tlheleleni ka hlatswayi hlatswayi a hi tlheleleni ni lava ku mi ni byela ku na swiyengeyenge swo hambanahambana ku na ti-welter weight ti-feather weight na yiniyini n'wina a mi lwa ka swiyenge swihi na ku ku va ku kha ku langutiwa yini loko va ku munhu i lwa ka xiyenge lexi Layani leswi endla ku ri ku va na swiyenge swo hlaya loyi a nga hoxisangi it's 22
yo 22 or 18 kwale kun'wana kwalayani um swi ya hi mtiko mtiko wa wena hi wona wu vulaka ku ri wena u wela ka ka xiyenge xihi kambe mina a ni ri e lightweight um ni tsundzuka um loko ni lava ku ya lwela e xidlodlo xa rixaka xa ntiko wo vevuka um a ni tshoveki voko hayi leswo ni lowu a ri tshoveke ri tshoveki hikuva ni ri ku lweni na van'wanyana a jim a ku lweni enyimpini hevan um a ni lwa na mani ni lwa na kosinati moholo wa le afree state lowu ndza tshoveka voko leriwani mm. so loko hi ya ka nyimpi liya la ni nga lwa na martin jacobs eh, hi ti 5 ta october 2002 siku rin'wana ta ka bede ya n'wina eh. leyo ka yi nga ha tirhangi leyi nga ri ku yona
so nyimpi liyani um eh, matilunghiselelo ma yona ma vavini swinene because boko a ri ku vaveni ni fambile ti-physio to hlaya swinene van'wana va vulavula hi timhaka ta operation i mudzaberi a ku operation it means yi ta ku yi ta ku humesa ka nyimpi leyiwani hi nga endla njhani wa lwa u ri so heyi u hlula ri tshovekile and then se hi ta hi ta hi hi ta tshama hi la- hi langutisa timhaka ta ku ri hi vona hi pfuleka xinjhani a mativa ni n'wi byela hi we ndoda hi norho wa mina ni kumbe xivono xa mina na swi tiva ku laniwani a ringini ka fiwa xin'wana na xin'wana xi nga no endleka van'wani va tshoveka tihlayo mina ni lo tshoveka voko lerin'wani ra ha ri kona voko a ni disable ku ni nga ni nge koti ku lwa a wu pfumeli hi muhlovo okay sharp because u ri so hi leyi contract a hi sayini a hi sayina contract mi mi sayina ku yini kwala i agreement yo ni teka fight Hi lwa ni lwela mani hi lwa hi maringu mangani hi lwela yini um mutsengo mali muni oh. e sweswi taniya mm. a vi ni sayina contract hi va yi chayini so ni sungula ku tilungisela nyimpi ya lembe wa like voko ra vaviseke ni le jimini mara leswi nga humelela hi siku leriyani i something i swin'wana swa leswi munhu ni nga ta ka ni nga ni tsandzekaka kumbe ni nga tsandzeka na swi ni nge swi koti ku swi hlamusela um i nkateko wukulu kumba ngopfu ku ni nga tikuma ni lwi hi ndlela leyi ni nga lwisa hi swona na mhisa loyi a fa a sirhelele dlodlo xiyani xo hetisela ku a va n'winyi wa roho yi bandle se ri a va n'winyi wa rona um mara ni ve ni n'wi hlula na ntokoto lowu a ri na wona na voko ro na voko ro tshoveka laha a nga swi tivi hi wena na lavan'wana a swi tiviwa hi mina na vafuthi lava njhima na vona ntsena na camp ya mina ntsena ya mara just because eh, miehleketo ya mina a yi nga ri aka aka ku vava a yi ri ka leswi ni nga langusana na swona mahlweni norho wa mina um ni lwini swinene ni lwini swinene um ivi ni a hlula hi ti-points la eh, champion yi nga winangiku na round na rin'we ka nyimpi liya eh, and what i remember siku leriyani hi laha ni nga vona eh, mihloti ya papa mina ya tatana yi xiririka hi ku tsaka
ene swi va tsakisa hikuva va tiva na xihundla lexiya xa ku voko ri tshovekile a a kaya vhele a va swi tiva vhele ku na problem ya voko you know a va swi tiva
se hi ku hlatswayo i lwe tinyimpi to tala hi nge ti koti ku ti hlaya namuntlha ti helela la um ni lava ku hi ya tshaha tinyimpi timbirhi mm-hmm. tinyimpi timbirhi ta ta vakhaya van'wana ni lava hi ya tshaha tona a hi tlheleleni ka nyimpi ya n'wina na ndowu na nyipi ya n'wina na baloyi eh. a hi sunguleni hi hi ya ndowu hmm.
nyipi liyani ku vulavula ntiyiso yi vi na swivulavula swinene um mi ta tsundzuka a ku hluriweni ka mfuwethu hi yena misa loyi swi endli ku rixaka rero ri vulavula ku biwa ri nga ku biha ri nga langutisiwi kahle ri nga vulavuli kahle ri tsangiwe hi vona mm-hmm.
kumbexani ni nyike ni xifaniso xexo mi taku na xona a ku hluriweni ka mfowethu wihi eh, cacius hi philipindo philipindo i hlule cacius hlule cacius uh-huh.
eh, laha na yena aka xiyanimoya xa hina makomandlela hi nkarhi wa big jam loko va n'wi vutisa hi matitwelo ma yena ku va Cassius la a nga humesa nhlamba ya ku a nge hluriwi hi Mutsonga na un'we nhlamba liyani a nga rhungananga ni twe a nga rhungananga mina ntsena and na vatswari va mina ntsena kambe rixaka ra hina hinkwaro ku angarhela. hi ku swa tikomba swi ve swi tikomba ku ri a nga hi voni hi ri vanhu kumbe rixaka ra hina a hi nchumu um ni tsundzuka endzhaku ka nyimpi loko a hlula um Cassius okay ni yile a ringini ni ma na yena Cassius ni n'wi byela mfo nga wa ri swi ta lungha mhani mara loko se ni ta va ni lwe na Phillip hi laha marito lamaya ni se ma nga ma nga vuya ndzhaku manjhe kambe ni ze ni vulavula marito ma so ka mfowethu. ku ri swi ta lungha se swi lunghile ku va ni n'wi biyile misa loyi because laha ku ri na vulala lebyikulukumba ngopfu laha yi tikombe loko yi kha yi ya ka ha kunguhatiwa nyimpi liya yi swi vulavula se swi vulavulaka hi swoho swi endla ku vanhu va va na ku tsakela swinene i yin'wana ya tinyimpi leti nga seketeriwa swinene loko swi ta ka timhaka ta vahlaleri a swi ri njhani ku loko mi ya lwa nyimpi leyi ya swi vulavula mativa layani a ku ri na vulala lebyi nga tshiveleleka exikarhi ka vadzaberi va ri vambirhi nick durant na man fernandes um lebyi nga va kona ngopfu hikuva mina ni ali a ni kumeki kha ni ala ku ri ni suka ka man fernandes na ka nick durant na va joyina le because um a ni ri mi ta tsundzuka hi lembe ra two thousand one ni vi ni va prospect of the year so ku va hi prospect swi vula like u ku na swo karhi leswi leswinene swi nge swi vonakalaka swi nga ta humelela ka wena ma vona so na yena a tibyela like no loko o tale emisaveni tani khomi va hisave le lipopo hinkwavo ene va taka va tirha kahle mara ni landzula so mara mhaka yo va va two months layani eh loko hi ri ka ka press conference ya ya way after way in leyi humelelaka day before the fight ni tsundzuka va ni fananisi na ximbyanyana lexi vukulaka movha loko yi hundza kambe loko movha yi yima a xi swi tivi xi ta endla yini eh la i marito lama vuriwa hi mudzaberi wa yena ivi yena a ku u hlambanya hi sirha ra kokwana wa yena a ni nge endli nchumu ya ku ni dlaya yini a me ni n'wi byela i njhani u nga ta ncini u nga vulavula hinkwaswo leswi vulavulaka hambi u hambi wo beja hi huku hi hi yo dead chicken mina u nga ta ni ba a wu swi tivi ku ni mani wa ka mani ni huma kwini u vulavule marito lama nga ma vulavula ma so u ku rhukana ni rixaka ra mina kambe u vona a ri mina a ndzhaku ka mina. ku na vanhu vo tala ngopfu lava ni fambaka na voho lava va ni nyikaka e ntiyahlana wa ku ri ku byela ku ri u nge ni endli nchumu wena
se swi vula ku nyimpi leyi yi sungule ku nga se ngheniwa ringini um nyimpi leyi yi sungule ku nga se ngheniwa ringini ma vona ku ri lexi nga mina xi nga ni xi nga ni hlundzukisa ngopfu i timhati marito ma yena mavulavulelo ma yena a ka xiyanimoya xa yena se ivi yi va koho endzhaku ka nyimpi ku endleke hi ku se mi hlurile n'we se ni tshemba ku se mi tsakile ku ha se ni ri yimele rixaka ra ka hina ni tsundzuka loko na ha ku n'wi hlula misa loyi a ni n'wi hluli hi ti hi ti-points okay mara laha a nga ya a a xibedhlele cause a ndzhaku ka nyimpi a ni ri a nga wa nga ringini u yi a ya wa dressing room ivi va n'wi rhwala hi xi hi ambulance a ya a va n'wi yisa xibedhlele so va fika va discover-a ku u na ku na a cyst a byongweni bya yena mara leswi nga khotsiwangiki hi mina mina ni lo fela sopo so open deal nyamandanga eh and a ndzi nga nyipi eh ni vi ni rhambiwa hi vhiki ra ku weekend ya ku landzelaka ni vi ni rhambiwa ka ku na attenda game ya black leopards yi ta ta na tdl ni vi ni kuma ti-phone calls to tala swinene kusuka aka vanhu lava ni nga swi tivi number ta mina va tikumi ku hi karhi wolowo va ku reja leni a wuyileni a hi lavi ku ri va hi onhela ntsako hi wena a wile leswi va nga swi a nga swi vulavula mufana luyani a ku nga ri mhaka ya kahle ka hina mara leswi u nga swi endla i ntsako wa ka hina leyi ku nga mbanga eka vona le a stadium xa Leopards a wu yanga tshama a kaya kumbe tshama a Joni. hayi be ni endli tano a ni honisanga ni A va chava yingiserile. Eh, hi vulala lebyi nga va kona hi mayelana na nyimpi liyani a ni ri yena a vulavurisa va vulavurisa swona na rixaka ra vona a va titwa va ri kahle ku va a hluri mpfowethu mara hosi ni n'wi hlurile se swi vi swi hundzuluxa swo tala manjhe ntsako lowu a va ri na wona se ku va gome ntsako wu sala ka hina lo ndzhuti lowu a va wu yivile byi vuyela ematshan'wini
hi sweswo um museketeri wa phuphu ya rixaka um se va ha ri swin'we maka ma swi twa ku ku endleke yini n'we a mi nga ri kona hi va 2001 2000 malembe ndzhaku um ku tshame ku va na nyimpi yin'wana yi nga hetelela yi va na swi vulavula ngopfu um exikarhini ka nkulukumba isaac hlatswayo na nkulukumba philip ndow Um nyimpi yoyeleyo hi leyi a va kha va hlamusela yoho yi kha yi ta hi le ndzhaku ka loko um Phillip Ndlovu a hlule Cassius Baloyi kambe ke a swi helelangi kwalano ni te ri ni la ku ta tiva ku ku na mali na ni vula mali le xipakeleni yi kona va yendlile um na ku malembe ke hi ku nga ri. ka ha ri jaha mani loko mo languta mi ta swi vona ku jaha a fana a ba xibaka ri nkulukumba lowu hikokwalaho ka yini a tshikile i phophi ya rixaka ka munghana lona na f m makomba ndlela hlatwayi a hi yiseni mahlweni so liya ya ndowu yi hindzile nyimpi se mi lwela yini na mfowethu eish i makwanga mani laha i makwanga um ya ya mudzaberi a ni ri ni alile ku ya le ku ya va joyina le mm. so yena u ringete tindlela hinkwato ku ri ni biyiwa hi boxe ra yena hikuva um loko se ni ya lona philip philip a ku ri wa vunharhu wo humala xifundzeni eh. va kha va jimisiwa yena so a wu mfowethu a fositela mfowethu u fanele a tlakusa ntiko ku hi nkarhi wolowo cacious a ri junior light weight mina ni ri light weight and eh, muzimba wa mina wu ri kulukumba swinene for tiko lowa ni lwa wona mara ni swi kota ku endla ntikelo wa kona uh, swi vile ndlela yaleyo mara khombo ra koho um loko va ni byela ku ri na sena contract um a kha ku lava boti wa mina

swi landza swi volo ni bohi nyimpi liyani yi vile kona and a ku ri xidlodlo xa mina xo sungula xa misava xa i b o ka lightweight a yi ri wini nyimpi ni ntsona mfowethu ni n'wi veke hansi round number two a u pfuke hansi khalanga round number two uh, ivi na wina ti-points eh a ku hluleni ka a ku hluleni ka mina swi vi swi moxa vunghana lwa byi ri kona vuseve eh vuxaka lebyi ri kona ka ndyangu wa ka Hlatshwayo na ndyangu wa ka Baloyi hi ku se vatswari manje a ku ri maxaka a hi ri maxaka manje ma vona a mi tshama ndlwini ah, yin'we a yi tlula ndlwini yin'we ma vona mara i mani kasi loyi mi nga lwa kambirhi
loyi ni nga lwa kambirhi na yena okay ni lwe i Malinga Sam Malinga ni lwe na yena kambirhi Delvin Rodriguez ni lwe na yena kambirhi eka nyimpi yo sungula ni pfuxe hansi ka round ten eleven laha ePirates Palace ivi yi va. Yivi ya va i draw mm. and then ya vumbirhi ni wina IBF uh, eh, mara jaha leri ra ka mavuzo loyi ni nga sungula na yena a hi luka nharhu a yi tekatekanini mm. eh, hi luyo sungule mina na yena hi tlhelo yo hetisela ya mina na yena mm. la nga ni hlulaka yona okay mavuza lomu vulavulaka yena sweswi i le ku eh, endleni ku valwi va xibakele a amozambiki va va ta kota ku va ti-professional na vona um hi sweswo um hi le ka phuphu ya rixaka laha a hi yiseni mahlweni lava ku ta hi ta hi ta pfala mhaka leyi ya xibakele leyi se hi ta ya ka vutomi bya bya n'we um handle ka xibakele ku ku ku na mali um ntswamo ka misayina tikontraka
ma vona hi nkarhi wolowo um kusuka mali ka a yi ri 400 kona nyana mara yes mali yi kona but not leswi vanhu a handle va swi langutisaka hi swona um mi ta tsundzuka ku ri leswi hi swi endlaka la tiboxer ro yi nghena hi lwa mi langutele ku yi hakeriwa ku fana na lava lwaka ematsungeni wa malwandle hi ku endla swilo swo fana hi hi wina swidlodlo swin'we hi tlhela hi wina swidlodlo swin'we na vona mm. hi va hlula mm. kambe mi kuma ku ri ntshovelo wa kona a wu fani ma vona um xo vava i ku ri ni tsundzuka ni vi ni pfumbula tikontraka tin'wana nga ti sayina ka malembe ndzhaku mani

Eya hi vuye a hakeriwa hi mali ya la and hi ku ya hi nawu hi fa hi hakeriwa hi mali ya le hi lulaka kona kambe hi nkarhi wolowo a ka mina ngopfungopfu a ko va ku ri ntsako ku ri I got this opportunity leyi ni fanele ni yi tirhisaka ni explore ni travel-a mara at the same time ni fanele ni tirha hlantswa ma vona ya ku na mali na mali.
na ku sweswiwani yi kona hi nkarhi hi nkarhi wa mina a ni sweswiwa hi vulavula on my personal yeah, level because yeah. ma vona for mina mindlile ma eh, eh ni tsundzuka lowu a ni endlanga a ni endlanga a hi tlheleleni ka 400 mm. leya mi nga yi lwela ka nyimpi ya n'wi yo sungula sungula na mm, mabusa mm, mi kume mani munhu kwalaho mi yi kume hinkwayo kumbe ma vona ku ri hi nkarhi luwa eh a ka ha ri south african national eh, boxing control mm. commission mm. eh ba ba ntsalla eh ba nyika a ba nyika i ti chase chekana mm. so ba ta ba teki i think it was 1% if not yeah ya bona la ma 1% or 5% mm. and then va nyika check ya mina so ka that check ni famba na yi cinca ni rhwala wu nyika mudzaberi e twenty five percent wa yona ho yi khona a ku tirhi ngopfu number one i mali ya wena leyo mm. a ku leswi u nga swi endla laha hi leswi nga ni khoma kahle number one o oh, lero ku a hi nawu a mi fanele mi n'wi nyika makume mbirhi ntlhanu wa tipercent oh, mavona hi sweswo mingiseri um eh, hi le ka phuphu ya rixaka se um ni tshemba ku hi hetile tswa swibakele hi swi twile ku nkulukumba leyi fambe njhani eh, eh, mi n'wi twile eh, mubi wa xipakelo wa ndhuma loyi a nga hi yimela kahle eka eh, swidlodlo swo hambanahambana eh, ka malembe ndzhaku mi n'wi twile kha vulavula hi va lembe ra va 2000 loko se a ta nghena kahle se a sungula ku ba swibakela ku fikela loko a ta tshika se ke i tshikise yini na ku i mani loko a nga ri xibakele a nga ri ka timhaka ta ta xibakelo ke phuphu ya rixaka eka munghana lonene fm makomba ndlela hlatshwa siku ro hetisela loko mi kuma tshika eish swi va vini mm. a ku ri ri
uh, 2013 mm.
and uh, nga ri march nga ri kwala nga ri march somewhere there a mi twa munhu munga uh,
mina nga ri na endla 35 years wu offisangi mara a ni fane ni tshikile khale because ntsena loko na luza xidlodlo xa mina xa I_B_F na leswi nga yi luza swona vo tala a swi va khomangi kahle a ni nga ri ka xiyimo xa kahle psychologically mara physically a ni ri ka xiyimo xa kahle ma vona cause a ni tsutsuma tikhoto hi nkarhi woluwani so a ni la a ni prepare-a nyimpi hala ni ku ka court so ni fanele. A ndzo ni tshama hansi mhani a na la qhuveka na swilo leswiwani cause swi na tipolitiki xikarhi kambe tikhoto leti a mi ti famba a ti fambelana xibakela ya la a ni a ni ri ni kumeke ni siwa ka new rand because contract ta mina na yena expired ni tlhela back aka many fernandes because mi ta tsundzuka loko ni heta ku lwa na makaringi ni sukile aka many fernandes ku a ni nga ri na contract ni ya ka new rand se loko yi hela contract ya mina yi tirha ni ku ni tlhela endzhaku so hi laha ni nga kuma ku va na problem yeleyo ma vona se lexi a swi mi tshikisa yini i malembe kumbe i ku mali se yi ringanini kumbe i yini lexi a xi endlaku ni ku a se na tshika handle ka leswiya swa tikontraka na a ni vi ni vona nga ri na ni nga yi swi koti swa vava swi leswiya hi nkarhi wa kona ma vona loko u nga ri ka xiyimo xa kahle ko va va yini tifeyisi um hinkwaswo hayi ku nga ri ku lwa ntsena mm. ma vona ku mi ta pfuka nampundzu i vuxika byebyiwani sweswiwani mi ta raha nkumba mi ya wedropeni mi mbala mpahla ya titimela mpahla xo sungula mi huma la ku kufumelaka mpahla ya titimela o oh, la ku kufumela ku kumbe ku na hambi ku ri na nghamu eh. mpahla ya titimela eh. mi mbala hi n'wina mi huma nyangweni wa yindlu ka titimela handle ntirho lowu mi wu endlaka a wu nandzihi unless u ri a handle ka loko u u ri na na xivono u ri na norho loko u ri na norho ku hava lexi nga ta ku sirhelela ku swi endla sweswo hambi a pfuleni ni tsutsumile ni pfuleni mina ni tsutsuma pfula kha yini na pfula strong ku va ku ri yini swi va swo sindzisa ku siku rin'wana na rin'wana i fanele i va endle leswi ma tiva um ni tsundzuka loko na ni tsutsuma pfuleni um a ni ya lo na philippine lowu mm. a ku na mpfula ni swi vona yi na strong mpfula ni one nix ni nge tshami n'wansati wa ku a wa nga tshami kunene at least u ta ejimini kunene e-e or u ya jimi wa tsutsuma treadmill no no no no hina hava treadmill a jimini ya hina and hi nge yi na hakela jimi yin'wani hi mhaka ku tsutsuma siku ra namuntlha ntsena lexi nga ta xi endla siku ra namuntlha ku ri ni tshama ni ta ku ri ta ri waste hi kulukumba swinene ka mina yena u na va na treadmill a jimini ya vona. a khala n'wi tsutsumile pfula kha yini strong ku ra swi endla nga ri na hlanya ni kahle ku va tsutsuma pfuleni tsutsumile pfuleni hikuva ni ri na norho and u ya u ya humelela norho wa kona ma swi vona ya loko u nga tivi lexi u xi lavaka a ka boxing u nga tshuneli hikuva xibakele xa vava leswi endliwaka swi ku sala jimini. swa vava lowu tirhi lowu humelelaka enyimpini a nchumu mhaka yikulu leyi endliwaka jimini
swilo leswi mi swi vekaka a swi a swi endli ku munhu a nga vabyi a nga twi ku vava hi leri voko ri tshovekile mi ri ndzeni ka swona voko leriwani ri tshoveke aka nyimpi ya mina vukhume leri ni lwi hi voko ro tshoveka ku ya fikelela makumu mm. voko kha ri vava
hmm. se se sweswi mi tshike ivi mi hetelela hi 2013 mi ku hae ni ni hayeka tidlava na halwi se mi endla yini ku fika namuntlha eh
before ni retire a ni ri art filmini na mina ku na kulukumba lovo nga engas gibson engas gibson u vi lo a vona ni hlula martin jacobs ka nyipi ya mina yo sungula u lula yi dlodlo xa rixaka a ri n'wana wa vahlaleri and then from there two thousand three a sungula a endla documentary ya yena mina loko ni xava ximovhana two thousand three mu a ni tshama ni tshama ni ri ndleleni hinkwako ni laha swi nga endla ku ni za ni kuma ni ya vo a a khaya lami a na hamba ni driver khaya lami just na driver movha for fun ni rhandza ku driver kona . a ni tirha na vona as a driver while na ha ri active and hi nkarhi wa kona se a ni ri I_B_O lightweight world champion mara ma ni ta va kha ni driver lava va act-aku oh yeah famba na vona ni ri world champion so swi tena so ni za ni nghena tifilimi loko se ni tirhitarhile ni tshikile a ku hayi ndoda hobby ya wena um yi kona ta ri ti endla hobby ya wena because swa so lo tshama eh a ni yile vhele and then a ni ri loko u nga tivi ntirho mara u ri na xivono xo lava ku tiva swo tiva u ta swi tiva u ta dyondza a vi ni dyondza mintirho yo hlaya kwalani
ximovha ni xe xo sungula viti a ku ri or ni xi twi muka ku xi vula maka ximovha lexiya xitori xa kona eish um it was december ro nilwa nyimpi hi 2000 hi 2003 mm. and defender i city high title ka uh, ivan mhlalo mm. eish ah the next day mina uh, eh, la mova mm. yeah a wu nga na mali nga ta stop na mm. yona mali eh. la mova na license uh. a na nghena bank a bank a va nyika mali va nyika hi hi 20000 mm. a yitsongo mm. ngeterani ten thousand ivi ni vito ra ten thousand thirty mm. thousand vuya xikhwameni mm. i mina loya milenge ni famba ni ri nexe um fika garage ni la movha
ku hala isense ku hala isense mali yi kona xikhwameni eh. ah, vo la movha njhani e mara a va ri khoma kahle eh. eh, because a ni mbali swa munhu wo pfumala oh yeah leswi a ni mbalise swo a ni mbale xibemudaninyana xin'wana so eh ma swi vona eh. a ku ri ku na mali a ni nyika xibemudana a va swi- a va nga ri ka swona o oh, se hi ku langutekisa ka n'wehe va ku ha mm. loyi o hetela nkarhi u heta nkarhi wa eh ni la movha mani um va la movha mali la movha thirty thousand ah, va ni kombeta movha yin'wana va ri ford meteor uh. this ford meteor se ni endle research um ya 18 ni ya na 1986 uh. Eh, mina ni xava hi december 2000 ya 2003 19 oh 1986 eh, mativa loko ni xava movha leyi a va ni nikile veselafo o oh, mi hetelele mi yi xava e ni va ni yi cash yi ni veka cash leyi thirty thousand cash a ni nela movha thirty thousand o ivi va ni ya xichiya xa movha liyani um mina movha a ka ya vhele like a ndzi ni hlamuserile a ni swelanga a ni nga swelanga um mara no dyondza le movha ni dirayivhela movha mina no ku rha ni swi kona no nghena movheni vhele ni dirayivha ma swi vona ya ma vona a ni ta dirayivha ni ya kaya ni la ku kombeta coach ku ni chaya movha sweswi So dan fika la ntambi sa lundla nkuma va ri vambirhi na assistant Gertrude Manny Fernandez na Gertrude Maswin'we eh amatshano va n'wayitela va hisa lava a va langusa tihanyi too much loko yi howisa mali ah ba ku and then ku mavoma lowa ni wa mina u kuma kwini ni wa ku xaveni sweswiwani ni wa kombeta xilipi wa ku xavi kwini samoya la henhla lowani a ngheni for me eh timovha ti famba kha ti landzelana se ya mina yi nga ha drive mina yi drive ya muzaberi endzhaku ku na movha ya Gert Streeto assistant mm. ya le garage a hi fika le garage leni eh, misolo wena wendoda Hi wihi la n'wi xavisele ni n'wi kombeta hi misa loyi and the how much do you sell this car mm. a ku a hina a hi zangi n'wi charge u to ri la movha 30000 u winile movha 30000 hi yena nga charge yexe mm. eh, n'wi nyike mali ya yena mi teka movha ya n'wina a va sala va valwini lava wena hi xavisa movha futsutsu ya loko u xavile u xavile xavini swi herini a ya ha za yi vuye vuyela ndzhaku movha yo tlhela na sara tingana yo tlhela movha leni e swi nga ha nandzihi swi mali a va mi nyikanga cinci nchumu a e e ndhukutelo ngopfu va sala va ndhukutele too much va ndhukutele hikuva a ni teka tanihi n'wana eka yena misa mm. lowa because a a va vilerisiwa ngopfu yini hi ku movha ya khale movha ya khale na mali lewa na mali ni nga hakela yona yi tele ngopfu mm. ni xava movha ni nga va byelanga because vona a va ta va ni kombete movha ya kahle leyi fambelanaka na mali ni nga mm. hakelela because loko mi langusa hi 2003 3000 yi tele swinene movha ni xiyaka ku 1986 1986 khale se na yena ha mara ndzi ni fostela ni xipholicha pholicha va xi endla va xi endla endla xi va kahle xi vuyile le ka mutititi o kahle swinene eyi mativa hi siku ro sungula Eh, Eh, xi humi ni huma ndlela eh. a ni swi ni humi njhani ndlela a ni vhikavhiki ngopfu mitsandza na ku chayisa mitsandza exi- a patwini a kumbexani sweswi a swi vangana hi ku a mi nga leteriwangi ku ku chayela ximfumo um hi ndlela yaleyo ni ri twile gondzo ra n'wehe ra ra xibakele ni lava hi hi- hi humanyana mi vangani ka n'we eyi a va tatani hi khume okay hikokwalaho ka yini mi ku ka tatani hi khume um ka mantsongo hi ntlhanu o ya um hi khume because mfowethu u fambile or vafowethu va mina va fambile yeah mm, ku na mfowethu loyi a ta ndzhaka mina eh a nga ya nga hanyanga nkarhi wa ku leha and then a yi siya kambe laha swi nga va va kona swinene mani hi nga ri swi endleki tolo kumbe namuntlha i mfowethu ma vona boti wa mina
hi loyi mi nga a mi kha mi lulamisa nyimpi mi nga vuya mi vuyela yena ma tiva that man hmm. you know eh vo tala va tiva hi mathwiri ma-twins mm. na n'wansati loyi a ni n'wi tekeli ni n'wi introduce ka mfowethu u ni byele this my twin mm. to ya ka mudzaberi wa mina ni ku ri this my my twin i ncini xi ndla ku
hi leswi vatswari va nga kurisa hi swona mm. hi ku leri close swinene um na loko ni ta va ni tekeli sati u nga se ta a nga yi tivi pin pin what you call pin pin number ya ya card ya card a nga yi tivi na wena ni lula mali mali ni nga ni nga ni nga vulavuli na yena swona hayi swi nga vulavuli a na nga sweli nchumu as long as yena tifanele hinkwato ti endliweni ku tlolisisa futhi a kha a nga sweli nchumu a wu nga na problem mfowethu wa mina hi yena a tiva xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaka loko ni fanele na ku negotiate ni for a deal ni n'wi byele bot um ni fambile ni ta ku byela ni vuya ni ya negotiate mhaka one two three okay eh, bot a ah, va ri swona swona so pin number ya mina yi tiba mfowethu mm, mm. mavona swo tala leswi a ni swi endla a ni byela mfowethu and a ni nga endli xin'wana ni nga n'wi byelanga mfowethu mm. na loko a ha ri kona a ta va ri le tlhelo ka mina sweswona a yi tshama yi ri swin'we
loko mi nga mi languta nseketelo kusuka ka ka ka ka vatswari eka gondzo leri mi nga ri famba a ri a wu ri njhani nseketelo wu vile kahle swinene nseketelo a wu ri kahle mm. swinene wu vile kahle a wu vanga kahle a wu ri kahle wu kahle mm. eh ma wa nseketelo wu kahle swinene then ya mara ku va bangwa leri nga sala leriyani mm. eh ivi nawu ni nga vu swi hi hi ti six ta ta July ni ta va kha swi endla eighteen years a nga ha ri kona yini eighteen eighteen years khume nhungu khume nhungu kambe swa ha vava ku fana na xilondza lexi xa ku endlekaka um mavolo minkarhi yo tala u langusa jaha ra mina Mm, isaac u na 18 years
loko o ri tswariwe hi lembe ya loko mfowethu wa lova yena a ri na three months Eish. so swi na ku ta minkarhi yo tala u langusa jaha ra mina na vana va mina majaha ya mina leswi ma nga ma tshamisaka hi swona ku ri i lifestyle leyi a yi ri koho a ka mina na mfwethu leswi a hanyisa swona mfwethu hikuva na vona loko no mi kombeta vona sweswiwani mm. oy mi ta kuma twins ni ku ku za ni vula leswi i ku ni lava ku kamba ku n'wehe mi mhaka ma famba hi gondo leri ya mukhalabya mm, mm. va nga mi pfulela rona eh, eh. eh, n'we mina vanghani sweswi mina ni na ntlhanu na un'we ntlhanu na un'we okay na n'wina mi endle mhani ntsongo na mhani kulu um no ni vi na na n'wana vona vana a kuleni ka mina eh, n'wana wo sungula a ni ri na 19 years eh. no, ku, ku, ku na loyi a tikombaka ku i na rigombo la kumbe hinkwawo mm. majaha matano vo swi navela ah. mara loyi ni nga va ni a nga va na nkati wa n'wi dyondzisa a ri tsongo i loyi ni nyika vito ra mina eh, ni vi n'wi dyondzisa a ri tsongo and then eh, loko ni va ni ri na yena jimi minkarhi yo tala vo tala va ri hayi no a nga va nchumu wa kahle mara a ni pfumeli mina vatswari hi ku mi hinde hi koho a nga ni nyiki swo a nga ni nyiki leswi mina ni lavaka swona hi ku ni langusele swo karhi loko ni kha ni n'wi jimisa. and then laha ka ku jima lani u fanele a swi implimenta oh. so a nga swi a nga swi nga swi humesi kahle wa ringeta ku ku swi implimenta a hi leswi ya mi nga vula mi ku xibakele xa vava a swi fambelani a swi fambelani a yena um ku vula ntiyiso u khalanga um mm. eh, ni n'wi byeli sweswi ni swi vulavulaka ku vava ka xona ni n'wi byeli kahle leswi a tlharamukini nyana mm. ku swilo leswa vava mara a ta pfuka tsutsuma hi yena hi yexe mm. ma vona a endla le hinkwaswo leswi a ni swi endla a vutisa ka mina papa la ni endla njhani papa la ni endla njhani a endla hinkwaswo leswiya ma swi vona se a hi languteni ntirho lowu mi nga wu sukela hi n'we mi endla swa tifilimu xibakele afrika-dzonga sweswi mi mi vona xi ri njhani eh
xibakele xi le hansi swinene xi wise yini hikuva xi ri henhla ngopfu mhana yi a hi vulavula hi xoho masiku hinkwawo hambi ri nhlangano vo haxa wu ndle na channel ra mintlhanu rin'wana na rin'wana hi vona xibakele mm-hmm.
layani um eh, pfumelani ni vula ku ri i makwanga ya lava va tivaka leswi va nga swi tiviki ma vona um i political power ya yi onhela u yi onherile mm. because loko n'wina mi va mi i mi a hi ngo mi le ka ndawulo liyani ya mitlangu na ndhavuko liya mm. na vutshila um mm. eh, barula a ta a i vile a nga a ta ba role he mfu ni lava u ya va laya u ya va CEO lani he mfu lava va chief director lani he mfu ni kombela u endla yini layani so mu n'wi mu n'wi nyika mu n'wi nyika mintirho mu n'wi mu n'wi director kunene u ya fika layani a lava ku dyondza before a endla swilo leswi humelela a nga tivi nchumu e lexi a nga e number one leswi va swi endlaka swa wrong va yisa lava lowa fikini laha va teka buku va hlaya buku mm. ma vona eh, e talenta kumbe e nyiko u nge yi dyondzeli mm. a ku hava yunivhesiti na yin'we misaveni kumbe xikolo na xin'we misaveni laha u nga ta dyondzela kona nyiko i swilo leswi ngo tswaliwa u ta na swona misaveni mm. vutlhari byo ngeteleriwa hi dyondzo mara vutivi bya swo karhi byi va byi ri kona already so uh, number one va bohe marketing ya boxing ku ri va ya pfa va maketa njhani boxing how to maintain i ku ku hlayisa ndzhuti wa xidlodlo xa xa rixaka um ku hlayisa vukona bya thelevhixini um ku hlayisa vukona bya nseketelo bya swa timali bya tikhampani leti nga tiyimela hi toxe ni tala ku vula minkarhi yo tala ku ri boxing it's a captured sport a south africa because hi yona i i ntlangu wo ri woxe Afrika-Dzonga lowu wu wu nga rhangeriwa kumbe wu fambisiwaka hi act ya parliament a ka rugby rugby a swi kona cricket a swi kona a bolweni na milenge a swi kona sweswo that's why mi kuma ku ri bolo hambi ku vaseketeri va nga talangi a a stadium ku na mali yo tala yi nghenaka la ku na swipondzara swo tala la cricket swi tano rugby swi tano. mara ka boxing vo vo lo vona loophole leyi va nga nghenaka va va va tirhisa leswi va tirhisaka swona that's why ni ku ri it's a captured sport Afrika-Dzonga a mi swi vulanga mara loko mi kha ni mi vutisa ku endzhaku ka ku loko mi resignile um swa mi tshike endzhaku ka loko mi teke xiboho xa ku mm. tshika ku lwa mi ye ka swa tipolotiki no loko ni nga ni mi yingisela sweswi ni twa n'wa tipolotiki ni nga ni politiki no ni vulavula so because ma vona ku ri um swa boxing ku va yi fikile la yi nga koho swa ni vavisa because ku hava lava nga ta hlayisa matimu lama nga ta ma enge lama yi nga ma endla mina na van'wanyana ni swi kotile ku va ni hlayisa matimu ya van'wanyana kambe ku hava lava nga ta hlayisa matimu ya mina switswana ma swi vona hikokwalaho ni vulavula hi nga ri no va ni wa n'watipolitiki mari ni nga ri yena loko a va nga tirhisi politiki or maybe va yi writer that act off leyi hi rhangelaka because vurhangeri bya yona a bya kahle ma vona um yes mali va hi va hi nyika va nyika a b s a funding from the from the government each and every year ni ngo hisangi a yi le hansi ka ka 25 million mali ya ni more yi hundza kwalani kambe ku hava nchumu wo karhi lowu b s a yi endlaka hi mali leyi ku pfuneta tipromotara ku pfuneta tiboxara because mi ta tsundzuka eka boxing u lava promoter-a u lava trainer-a u lava manager u lava boxer u lava ya match maker and of course u lava ring announcer na u endla na vona va b s a we need each other hi ri hinkwenu mara ku pfumaleka ka ntirhisano swi endla yi ntlangu wo laha nga kona namuntlha ene lexi endlaka swilo swi tika ngopfu a va titshuneti a kusuhani na lava nga famba ndlela hikuva a ni a na va vula lava khale ku ri ndlela u vutisa ka lava nga endla hikuva va nga famba ma swi vona so vona a va a va swi endli sweswo kulukumba loyi ni twe va ku handle ka timhaka leta mitlangu leswin'wana leswi i twanana ngopfu na na ku sweka a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swi na ntiyiso ku fika kwihi ku mi xisweki xa nduma na ku loko mi ri xisweki mi sweka yi kumbe vo hemba no um ni vi ni endleriwa hi kulukumba un'wana wa wa mutsari wa mahungu ka malembe ndzhaku a va yisa lava um eh, ivi va hambanahambanile a va a va swi rhandza ku ni endlela mm. va ri ntwalo hinkwayo lowu va ni endlelini a va endleli mina a va nga endlelanga ngama so a ni boheka ku ri ni yimayima ni va endlela swakudya ha loko ni ri ka mudi ya kahle yo sweka futhi ha ha na swi frijela ku swekiwa yini ngopfu hinkwaswo a swi nge vi hinkwaswo ku na leswi swekiwaka ngopfu ku na leswi loko ni sweka leswi namuntlha ni swi twa ku ya um ni ke ten beef ta mi swekela na Beef voro- na leyi ya voro- xithinani kumbe loko- Ah, eh, eh, nyama leya nyama ya leya homu. homu leya Oh. na hambi wo ku ri yo la mukokoroxi ni nga mu swekela na na na na na vorosi ni nga mu swekela
xilo lexi mi xi endlaka ro sungula sungula loko mi pfuka i yini a wo hlambela nomu ntsena and then munhu a tihlambela a nghena movheni in fact mara foni a ni yi siyi foni hayi loko ni ku phapha foni wa le henhla ka foni xo sungula ve swi dlaya mahlo ma swi tiva eh, loko munhu a pfuka vhe ri voni ro sungula ku va foni wa foni mm. a minkarhi yo tala ni swi rhandi mi ya ku tlela xinyamini eh loko ni ka ni mitwa ni kha ni vulavula na n'wina mi vulavule hi mfo wethu loyi a mi lava no rila sweswi a swa ha mi vavaka ku famba ka yena ni vulavule hi papa mm. loyi a nga rila loko mi wina kumbe mi humelela ka nyimpi ya n'wina mm. ya xiprofessional yo sungula e xidlodlo xo sungula a ni twa ku mbula nchumu hi mani mani va kona mani she was a force of uh, success uh, uh, it was the force behind my success in mm. fact mm. Mm. Uh, in terms of uh, ku seketela khongela and then yeah. she's been a force in fact ko va ku ri eh, a ni vulela ngopfu hi vona mina ni munghana wa mina or kumbe mutswari layi ni vona a ni nga tolovelanga too much na yena eh. i papa papa hayi manyana mm. hayi manyana um sweswi wena ri na mfowethu mm. lonkulukumba hi mina mfu hi vona mfowethu wa mina na vona a va na mfowethu so ni mfowethu wa vona and then hi swo i mhaka leyi endla ku ri hi va hi ri close ma vona ni tsundzuka eka minkandziyiso yin'wani ya maponga na yena u khuza u khutaza ngopfu timhaka ta ku ri nseketelo wa swilo hinkwaswo a wu sunguli a kaya hikokwalaho lava va ririmi ra ra le Nghilandhi va ku ri charity begins at home loko charity yi nga sunguli a kaya. ku hava leswi kahle leswi nga ta humelela u nga ta swi endla kumbe swi nga ta endleka u to va ncindzu ntsena ku kula ku kula vuyisa thyaka a kaya hi swihi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ndzi kombela hi ringeta hi tindlela hinkwato ku hlayisa fuwo na ndhavuko wa ririmi rero hikuva ririmi ra hina ra nyamalala hi katsongo hi katsongo loko hi ri makaya hi rhandza ku vulavula xinghezi lexi nga xi nga lota atikweni ra hina hi xikepe kambe loko ririmi rero hi lo ri an'wa aveleni a hi tinyungubyiseni hi vutsonga vuchangana bya hina leswaku ririmi leriwani ri nga nyamalali na lava taka va ta tiva ndzhuti na ntikelo wa ririmi rero
um tlhatlwa loko mi ri khome livokwani leli li nga ndla swa xibakela li nga ndla swa xibakela ya hala hala ka vo feather weight fly weight feather weight feather weight na bantam weight in fact ya no hayi a khensa swinene a khensa ku va mi teve eh, mi ta hi vana hina ka phuphu ya rixaka eh, yi ma ni byela na lava nga languta ku me ni mboro sungula ka vutomi bya mina na khensa swinene na khensa swinene khalanga na khensa swinene eh, na khensa baru na khensa hinkwenu ni khensa swinene ku va ni va ni ri xiyenge xa xa bulo leriwani aha
hi sweswo mingiseri wena muhlaleri wena u nga kota ku va na hina eka eh, nongonoko lowu i xiphemu xa hina xa vumbirhi lexi xa nongonoko Phuphu ya Rixaka na ku pfumela ku ri ha ta ya mahlweni eh, hi va swin'we na tin'wana tiphuphu ku endla leswaku hi kota ku tiva ku hi va mani hi huma kwihi hi ya kwihi i va mani va hi kombisaka ndlela naswoho hi nga tsakela ku fikelela yini na wehe tivutisi ku leswi i nge le ku swi hanyeni namuntlha xana hi swoho swi nga ta endla leswaku u va phuphuke ka minkarhi leyi taka enongonoko lowu humelerisiwe ka n'wina